Фәрит хәзрәт безнең Акшарлак газетасы укучылары өчен балаларга оештырган бәрәкәт системасы турында сөйләп китегез әле. И бу бәрәкәт системасы мин яшьләр бистәсеннән алган идем. Бу баланы дәртләндерер өчен, тагын да балалар яхшырак укысыннар өчен. Ягъни балалар килеп, мәсәлән, берәр инде сүрә ятлый, берәр нинди хикәя укып сөйли яки берәр нинди теге оештырган ярышларда җиңә. Ә шулай итеп аларга әкренләп әкренләп алар бал җыеп баралар. Әйе, бу баллар белән нишлиләр алар аннан соң? Һәм мәсәлән, без эш айга бер шулай торып уздырабыз аукцион. Ягъни аукционда алар шушы балаларга тәмле тымнар, төрле-төрле сувенирлар, Бүләкләр, шулай итеп сатып алдылар шушы балларга.
Акчага түгел, ә менә монда җыелган балларга сез үзегез сатып алып әзерләп куйган күчтәнәчләрне менә шушы бәрәкәт баллары белән бәялисез булып чыга. Дөрес аңлам.
Ә иң кыйммәтле күчтәнәч нәрсә булырга мөмкин? Иң кыйммәтле күчтәнәч Мәсәлән, менә шушындыйрак шундый әйберләр, мәсәлән, менә күптән генә түгел без килгән идек, Авитодан. Бу шундый э, Bluetooth колонка дип әйтимме? Монда Коран укыла. Бу үзе ай шикелле, матур итеп яна ул. Һәм 15 төрле Коран укыланда һәм обычный Bluetooth-да колонка итеп аны кулланып була. Менә шушындый кызык әйбер мин табам да, э, Алиэкспресста мәсәлән, төрле-төрле сайтларда карап, аны сатып алам да һәм балаларга аны шул бүләк итәм. Сез аларны үз акчагызга сатып аласызмы? Әйе, әйе. Ә бу нинди китаплар? Бу дини китаплар. Төрле монда рассказы, назидание, пәйгамбәрләр тарихлары мәсәлән, э, Коръән кысалары, Шулай итеп без, мәсәлән, якшәмбе дәр курсларында балалар килеп, ярты сәгать безнең шундый тәртип укыйлар алар. Килеп укыйлар, анасын сөйлиләр бер-ике кеше, анасын без дәрескә күчәбез инде. Өлкәннәргә дә дәресләр бирәсезме? И, өлкәннәргә, апаларга, абыйларга Коръән дәресләре бирәм. Алар шул башта мөгаллим саеннан өйрәнәләр, аннан соң инде без әкренләп Коръәннән укый башлыйбыз.
Менә бүген безнең килүгә монда балалар да бар иде. Нәрсәләр эшлисез сез бу бүлмәдә? Менә шушы бүлмәдә түгәрәк итеп балалар утырып, төрле-төрле проектлар Әзерләп инде ясыйлар. Мәсәлән, соңгы проектларда менә шушындый трактор ясаган идек. Аны башта инде кагып, сугып, э, кадаклап ясадылар да, аннан соң инде паяльник белән выжигать итеп куйдылар.
Бу балалар үзләре ясаган әйбер. Әйе, әйе, балалар ясаган әйбер инде. Һәм мәсәлән, да мондый ниләр бар. Э, конструктлар дип әйтим инде. Шундый агачтан тоже Бу үзе хәрәкәтләнә дә инде. Моны башта балалар җыеп, җыеп, аннан соң инде паяльник белән шулай рәсемлиләр инде. Ничек телиләр үзләре. Менә мондый бар робот роботлар инде болар инде теге. Просто роботлар. Сез бу әйберләрне балалар өчен махсус үзегез сатып алып алып кайтасызмы? Күңеллеме, ошыймы сезгә мәчеткә шөгыльләнергә? Әйе, әйе. Ә иң ошаганы нәрсә? Дини дәресләрме, менә мондый шөгыльләнүләрме, нәрсәгәдер өйрәнүме? Әллә барысы да ошыймы? Әлегә син җавап бир.
Барысы да ошый безгә.
Күбрәк кайсы сәсе? Какой больше? Уялттым бугай. Аңламча боларга бөтен нәрсә дә ошый. Һәм бик яратып йөриләр бугай, әйме? Әйе.
Сез сез күп буласызмы дәресләрдә? Ун кеше. Ун кеше. Әйе, хәзер как раз ун кешедән артык җыелырга да ярамый диләр бугай. Ярар, субханалла. Менә шундый матур мәчетләрдә шөгыльләнәләр, өлкәннәр дә килә. Фәрит хәзрәт үзе дә бик яшь әле, өйләнмәгән. Хәләл җефете юк, шуңа күрә үзенең бөтен буш вакытын авыл халкы белән һәм балалар белән эшләүгә сарыф итә. Чын күңелен биреп, яратып башкара үзенең эшен. Менә бүген Фәрит хәзрәт Самигуллин белән таныштык.